Durşy durşy taýhançylara gerekdä bolmaly. Hiç ujyk zat ýokdur, hemmesi gerek zatdyr taýhançylara. Ýeredäni ýere almak gürrüňinde bir öe gelýän zat, elbetde, awalda kän tabşyrdyk, indi bir gysgaçka yşara etsem, ýanymda zabylly bul işler bar. Şulara-da gawy habardar bolmaly. Bize ýene bir şikes geljek ýeri, işimizi ala kök etjek ýeri, ters böketjek ýeri başga ýurtlara ýa bizden ilat aljak bolup gözläp oturan adamlara birdeşi. Gyzgajyk aýdyp geçsek, şular siz bilen hiç parh etmeýär. Şular zähmetkeş. Bizde ýer zähmetkeşiňki diýýär. Özüňiz-de şeý diýýäňiz. Zähmetkeşiňki bolmaýan bolsa, onda arbaply almaly-la ony. Öz çüýnüňiz Izraeldan gidiň, özüňiz üçin Izraela gitseňiz-de şo zabylly gurça zat diýmeli däldir. Zähmet işi çykarmaly bolsa onda sizi bir gezip çykarmaly la içinden. Biz işledik biz özümiz iýjek diýýäňiz olar işlemän iýjek diýýäňiz. Olara sizden-de kän işleýär dogrusyny aýtjak bolsa. A walla aýt gürrüň bize mydama aýtýar. Siziň öz araňyzda dört bäş gektarlysyny meger Taýhan getirenokmy? He ola işçi bolsaňyz näşin Taýhan gelip işleýär işiňizi. Şola gelip öz dört bäş gektar pamygyňy oňdarýar. Oňa görä ulag işçiligine gürrüň ýok, ulag işçi bolsa ony çykarmaklyga hiç ýol ýok asla. Elbetde muny aýdaýyn, biz hemme çykyp gidýän zablylary ýa hemme kesir gelýän zably guruşlary sizden göremzok, Arbablaň da käni edýäşdir iş. Arbably heniz, zablyly henizde bulsa, Arbab bir zat diýse siziňkiden, biziňkiden gawga gül edýär.

Taýhançylyk birimi gijräk ýetişdi. Ýeri, wesaýlymyz gijräk jur boldy. Trator wagtynda bolmady, tä tohumy wagtynda ýetişmedi, ýa howasy jur bolmady. Bir topar ýerler şaýat ýekilsiz galan boldy. Ýa galsyn, elbetde ene ilde şaýat ýekilsiz bolanymyz wagt bardyr. Bulary özüňiz gowy bilýäňiz, näçe wagt bardygyny ýa ýokdugyny. Aýtjak bolýan şu galan ýerleriňizäni boş goýmaň hiç wagtda. Biz pamyk tohumyndan çüri, günebakar tohumyndan çüri ýa lubiýa, Ýa nohut, şeýle zatlar çüridenini gürrüň edip ber diýerler. Mundan soňra-da yzyna ekip bolýan nähançylyk näme mabaza galan ýerleriňizde şu jygy zat ekiň. Ýeri boş goýmaň asla. Biziň niýetimiz şiki Türkmensährada öňki arbaplar bir daýhançylyk edýän bolsa ýeriň üstünde biz üç daýhançylyk etýäris diýjek. Öňkiler fakat pamyk bilen bugdaý alýan, arpa bilen bugdaý alýan bolsa biz Başga dürewüýse saýhançylyk edýär Sibäçi. Şowra bolmaklykda, şowra forumynda işlemekde, dili bir bolmakda bir ýekelikden artykmajy bolmaly ahyry. Tirän ýeri görünmeli, ýene öňki ýalak bolup gitjek bolsa. O-da elinden artyp süýşen ýerlerini, ýetişmedik ýerini akbaryp işlän Ekgül Myýammady siz-de şöhlet goýjak bolsaňyz anna bolmaz. Siziň güýjüňiz kän. Döwletden näme gerek ony alyp bilýäňiz. Oňa görä mundan soňra gerek sähelçiligiň nämäsi kem bolsa ýene däniş hüjre bolnaň duruberiň. Hemişe edişiňiz ýaly ýene-de topulançlaň bardaň turuň bize palan zat gerek diýiň. Hiç wagt gerek däl diýip bilmez-de berjek-ä-de diýip bilmez. Ýene-de bir ýada salmaly zadyňyz şuki, hemişe obalaň içinde, meň öz görşümden-ä, Garbyzy çigildäp alýaňyz. Gawuny nemdänem güreňçeläp alýaňyz. O mydary palanç düzüp alýaňyz. Siziň özüňizden önýänmyza şu zatlar hödür bolmalydaky. Önmeýäniniň illetine meň öz bir sündine öň şuny öndürmäge ýer gerek diýeriňiz ýokdy. Indidäki ba alanyllaryňyz. Ba bolýaňyza şu bela ýerden bir azajyk-da obaňyzy doýurar ýalak, obaň geregini bitirer ýalak garbyz ekiň, gawun ekiň. Pomidor ekiň, hyýar ekiň, başga näme gerek bolsa, Näme öz ýurduňyzda, öz ýeriňizde bitýän bolsa, adamyň ehtiýajy bar zady ýerden önýän düreweýi bar bolsa şo düreweýler ýerde ekiň. Ýer alanyňyz belli bolsun. Öňküden üýtgänligiňiz belli bolsun. Bir arpa bugdaý ekipde kijeläp satyp galança pul boldy diýip oturmaň. Bular bir düýpden olakan zat. Ýöne olakan geljek netijeler. Weli obaň içinde ýene bir göze howp iljek zatlar şu awujak zatlardyr. Obaň şurasy şu ýyl palanç gektar garbyz ekipdir ýa palanç gektar gawun ekipdir, ýa palanç gektar pomidor ekipdir diýip, oba baryp bir başyndan şuradan ýa özleri baryp bir ýerik ýyglanda baryp alyp gereklerini gaýyp dursalar, bişirip dursalar, oglan-uşaklary rahatjak iýip dursalar, şundan başga näme gerek bize? Şu zatlaň hemme wesillesi eliňizde bar. Hiç obada bir gysym tohum tabylman galmaz garpyz tohum ýa gawun tohum. Hiç ýerde bir ýarym gektar ýer sürmäge wesaýt tapylman galmaz. Hiç ýerde şu bir ýarym gektar şjylat ekmäge çemsiz ýer ýok. Her obadan ýarym gektar bir gektar çykar şjylat. Artyk myjrak ekiň, meger bugdaý satyp peýda görmeýäňmi, garpyz satsaň peýdaň görüň, gowazarda satsaň peýdaň görüň. Ýerden näme çykýanmasa, nädire peýda görüp bolýanmasa, şo peýdalary görmeli siz ýerden. Ýene şu aýdyşym ýaly, ýaňky aýdyp geçişim ýaly, ýene bir ýadyňyzda bolmaly-la şu wagtam gawun-garpyzyň wagty, hatda bag ekiň ýaňaşjadan, näme aýyby bar? Bagtyýarlar zelel edýämi adama. Ýamaşgada siz ýaly Nowruzyň gabatlaşygynda şugurala gitsin özleri palan türewi bagdyny biz harlýarys palan ergi ekjek diýsin getirsin eksin. Palan eri gahyr ekjek, palança hektar kumurar ekjek ýa palança hektar gawun ekjek ekiň da şu zatlardy. Soňra şaly ekiň, ýene başga bir zat ekiň. Şu ýeriň üstünde mydam oýnadaň duruň. Mydam şundan dürewi dürewi zat çyksyn dursun. Deňziň birliginiň netijesini şişir etýän il, görünsin dil birlikden ele gelen hasylda näme-nämetigi. Indi agyr synpykly tabşyrjak zadym Ertän gürrüňi. Elbetde, hemmämiz bilýäris, hemme obaň ýanynda Märtä gürrüň mätäç bolanok. Nawa, serhet boýunda oturýan ýurtlarda, obalarda nawar gürrüň kän mätäç bolýar. Näme? Nätse gurnuňyz. Muň bir toparyny siz işlerden kowup çykartyrsyňyz, bulaň hemmesi gidip gaýradan sürtdüriler. Karakturlaň käsi işlerden gaçyp gitipdir, hemmesi gaýrada gelipdir. Bir sagat ertirden agşama çenli gideňde ýigrimi-otursy görseňiz, görünýär. O-da bir towar tagtaýar, hemmesini agdaryp çykypdyrlar. Aslynda tohum-da sepmändirler. Şu jüle döwür zulum bolarmy ary? Adam diýerleri mydam kellesine urup durmalymy? Mydam mydam zor aýdyp durmalymy, mydam ýüwrek açyp ýakasyna tutup durmalymy? Hakyl niräkit şekil etjek bolsaň? Adam öz hakylynyň birege işleýändigini, aňlap hereket edýändigini, milletiň hakyny ýadyna salýandygyny bildirmelik edýän işinde-de. Siz bu sade taýhançylyk bilen oňýaňyz. Gaýrabakaň adamlar bolýar. Olaň bokurdagyny gurutmakdyr daşy. Hulasa düzüp aýtjak bolsaň, şu kepil heýet Hanyş Neperi bilen, Jengeli Merdan hem ilki Olakan reýis bilen we biziň öz tarapymyzdan giden adamlar bilen oturyşyp düzen gürrüňimiziň netijesi şu boldy ki, öň Märte bolup galýan ýerle heniz-de Märte. Tohum şoňa sepilen-de bolsa, sepilmedik-de bolsa, bugdaý eken-de bolsa, arpa eken-de bolsa, her goýunly, her çopan gidip şony öňki Märte ýerle gidip oturmak haky bar. Hiç kimiň öňüne geçmek haky ýok. Öňüne geçjek bolsa, daýhan şu wagtda milletden çüri hereket edýän adamlaryň hemmeýden zähmetini hiç edýän,

Taýak atda şoňa hiç kim edýän işiň dogry diýjek däldir. Serhet boýunda oturýan obalyň adamlary geleni bolsa öz obasy hiç şi beýleki obalarynada eşitdirsin şuny hiç kimiň öň märte bolup ýatýan ýerleri şu wagtam gaçak bu taýda biziň işimiziň kärliginden istifade edip döwletiň bary bilmeýänliginden istifade edip ters iş eden adamla şo zatlara hiç wagt dehalat etmek haky ýok öňüne geçmekde bi hiç wäç haky ýok. Biz döwlete ijaza bersek, gelip siziň her hektaryňyza bir traktor tehdit neme etjek, jerime etjekler. Etdirmelimi şu işi? Ýa özümizden bilip etmeli işimizi, öz abraýymyzy, öz ulakalygymyzy, öz hormatymyzy, sylagymyzy özümiz saklamalymy, ýa biri gelip urup düşündirmelimi? Ýene-de bir şuň yzyndan gelýän zat, dag tarapda oturýan obalar şikar kän edilýär diýýär şu günler, ne bor-a? Garyn ýaşytarylaň aç gezmekligi, otap-otap urnup, obaň ýakynda ýa el ýüzüne gelmekligi sebäp bolupdyr, şikarlary biendaza gaty kän şikar edýärler diýýär. Aw kän urýarlar diýýär. Şundany bilahyra şo täzäki galan sugun ýa keýik ýa ýene bir zat guma gaçyp gitjek-dä. Ýeren ille bardyr şo täze. Hemmesi ýene şu täze şo. Goýuň tohumy ýaratyn, känersin, özüňizi uruň, geregiňizi uruň, gerek däliňizi-de urup, artyňyz urup köküni keşjek bolup ýörmeli näme? Ýa derýaň içinde şu wagt edýän işleri. Diýip bir garyşýarlykda tirana bolarmy? Düýn eşek bolup sizi gymyldaýar. Siz şu ýurdy ýene saklamalydyr, ýene şuň içinde ýaşamalydyr diýen pikiňiz ýok ýaly bolýar. Ýagşy däl siz bu işi etmegiňiz. Aslynda bu ýagşy däl diýip durmaklyk gerek däl. Siz özüňiz bilmeli şuny. Meniň başga etjek bir zymym ýok. Sag boluň.